Аннерен пуҫланать пурнӑҫ ҫулӗ. Вӑл телей парнелет-ҫке пире. Ман ашне ҫын шӑпи мӗнле пулӗ? Нумай чух вӑл килет сянлен. Аннерен юратма вӗренетпӗр ҫӗршыва, халӑха, чӗлхене. Унранах хӑнӑхса ҫитӗнетпӗр, йывӑр чух пулӑшма пӗр-пӗрне. Аннерен пуҫланать пысӑк ӗмӗт. Аннерен пуҫланать чыс, хисеп. Ырӑ ҫын пуласси те этемӗн. Чи малтан аннерен ӳкерет. Ман анне Гева Альваренна теҫҫӗ. Ман анне питӗ илемлӗ пултаруллӑ анне. чи хаклӑ ҫын ман пурнӑҫра. Хамӑн аннене Иегош Рохани ҫине эп

Вӑл пире кун-ҫул парнелекенре илет, пӗчӗк чухне сӑпкара юрласа ӳстерет. Манӑн анне Февралия Николаевна теҫетчӗ инҫе. Вӑл район чӗнтӗрӗнче лавккара сутаҫу пулса ӗҫлет. Вӑл кашни эрнере канмалли кунсенче тӗрлӗрен тутлӑ хупӑль пӗҫерсе пама тӑрӑшать. Пӗрле тӗслӗ тутлӑран та тутлӑ вара яшка пӗҫерет. Анне пӗҫернӗ апат ҫимӗҫе юратса ҫиетӗп. Ӗмӗтлӗ юлташлӑха та мана вӑл ҫакӑ сӑмах каласа лӑплантарать. Ачашлӑр, халӑхра хальтен сӑмах ҫӳремест. Мӗн-ха вӑл тӗнчере чи ҫемҫи, чи ҫемҫи? Аннен алли. Анне кашни ачашӑн чи хаклӑ. Мана унӑн анне, Иванах питӗ хытӑ юратӑпӑр. Анне кашни ачашӑн чи хаклӑ, илемлӗ те ҫепӗҫ сӑмах. Мӗншӗн тесен анне кун-ҫул парнелет, телей-пиллет, юратса тата лӑпкаса ӳстерет. Анне пурнӑҫра чи хисеплӗ те юратнӑ ҫын. Ахальтен каламан ӑнӑ Геннадий Николаевич Волков. Аннене яланах хисепле, сума сун. Акӑ вӑл ман анне, эпӗ ӑна питӗ хытӑ юрататӑп. Манӑн аннене Татьяна Николаевна тесе чӗнеҫҫӗ. Вӑл юрист пулса ӗҫлет. Вӑл хӑйӗн ӗҫне чунне парса пурнӑҫлать. Эпӗ ӑна питех хисеплетӗп. Ани питӗ ӗҫчен, вӑл питӗ тутлӑ пӗҫерет. Эпӗ ӑна яланах пулӑшма тӑрӑшатӑп. Манӑн анне манӑн чи шанчӑклӑ юлташ. Вӑл манӑн чи ҫывӑх ҫын. Эпӗ аннене юрататӑп. Кам хирӗмӗн пӗчӗкрен ӳстерес сӑвсӑм кӳлет. Анне кашни ачашӗнчи хаклӑ, илемлӗ те ҫепӗҫ сӑмах. Мӗншӗн тесен анне кун-ҫул парнелет, телей пиллет, юратса, лӑпкаса ӳстерет. Эпир пӗчӗк чухне сӑпка юрри юрласа, юмах-халап вуласа панӑ. Манӑн анне Амасева Наталия Геннадьевна тесе Вӑл ҫемьери тӑмӑш ача. Аселчик ялӗнче ҫуалса ӳснӗ. Халӗ те Аселчик ялӗнче пурӑнать. Анне мӗн пӗчӗкренех тӑрӑшуллӑ пулнӑ. Шкулта вӑл медальпе вырӑнне пӗтернӗ. Ман анне Тани ятлӑ. Вӑл Елчӗкре ҫуралса ӳснӗ. Халӗ вӑл Аслӑ Елчӗкре пурӑнать. Маншӑн вӑл чи ҫепӗҫ те кӑмӑллӑ ҫын. Акӑ, эпир питӗ юрататӑп. Аннене Чернова Татьяна Леонидовна тесе чӗнеҫҫӗ. Манӑн анне Патреккел ялӗнче пӗлнӗ тӑхӑрҫӗн Савӑнтарми ҫулта ҫуралнӑ. Пукансан аҫин эпӗ те икӗ тӑхӑрмӗш ҫулта ҫуралтӑм. Пӗчӗк чухне мана анне аллипе ҫепӗҫ тытса уттарнӑ. Пӗчӗк чухне мана анне юмах калаҫа ҫывӑрттаратчӗ. Час-часах мана анне юмах та вулама вӗрентетчӗ. Апат тутта ҫитеретчӗ. Эпӗ те хытӑ анне юрататӑп. Манӑн анне пӗкки урӑх ҫук. Вӑл манӑн пӗрре. Акнӑ ӑна питӗ ырӑ йӑрӑна. Чирлӗ ҫынсене хӑйӗн ӑшӑ сӑмахӗпе те сывӑлма пулӑшать. Акӑ ман анне вара питӗ ырӑ йӑрӑна. Манан аннене Максима Ольга Владимировна тесе чӗнӗҫмӗҫ. Манӑн анне питӗ хитре. Вӑл вӑтӑр пулӑран ӗҫлет. Эпӗ хамӑн аннене питӗ хытӑ юрататӑп. Маншӑн ман анне, эпӗ ӑна питӗ хытӑ юрататӑп. Манӑн анне тӗнчери чи илемлӗ, чи маттурри. Вӑл ҫемьене упрататӑп. Ачисемшӗн тӑрӑшассине тӗп вырӑна хурать манӑн анне. Анне мӗнле сӑмахлӑ, кам шухӑшласа кӑларнӑ-ши ӑна? Тӑватӑ саспаллинче ҫеҫ тӑрать ҫак сӑмах. Анчах та кашни ҫыншӑн мӗнле хаклӑ. Сӑмахӗ кӑна мар, хӑй те питӗ хаклӑ. Анне ҫумра пулсан эпӗ ҫӗр ҫинчи чи телейли, чи пуянни. Манӑн аннене Марина Валерьевна тесе чӗнеҫҫӗ. Вӑл хӑрӑк-тӑхӑр ҫулта. Анне администрацинче тӗп специалист-эксперт пулса ӗҫлет. Хӑмӑр куҫлӑ, илемлӗ ҫӳҫлӗ, яштака кӗлеткеллӗ манӑн анне. Мана анне ҫумӗнче яланах ӑшӑ, шанчӑклӑ, ҫӗр ҫинчи чи ырӑ ҫын вӑл. Чечекри чечекрен чи илемлӗрех, ҫӑлтӑртан та ҫутӑрах. Вырӑнӗ те ӑшӑ кунни те хӗвелпе кӑсӑлтарать. Эпӗ аннене, эпӗ анне умӗнче ӗмӗр ӑмӑртмарӑмра. Эпӗ аннене питӗ хытӑ юрататӑп. Унӑн сӑн-пичӗ яланах клуба ҫеҫ тӑрчӗ. Ку манӑн анне, эпӗ ӑна питӗ хытӑ юрататӑп.